Mègawɔ nenem o la, ŋu. Tsɔ rɔ nàtsɔ tutui. Enyo. Ŋu. Ao, ao, ao, de si le nu ne wòafi wòate ŋu bi nyuie ne sia. Trɔ tsɔe kɔ ɖe me. Enyo, ewɔ tsɔe ɖo ɖa ma ɖe kpɔ ɖa. Evitɔ.

Evivi. Wò nuɖuɖua vivi nyuiɖe ŋutɔ eye edzɔ dzi nam. Ale si ye nèle nu wɔm nye ŋutɔ mele kpɔkpɔmaa? Meka ɖe edzi be ne dzaraba ba le sia mo le gblɔm ene o. Ne le dzaraba, mate nya nu si la tsɔ ɖa nuɖuɖu sia wɔ vivi alea o. Malɔ̃ kaka la trɔ ɖo ɖokuiwo me koe. Ɛɛ. Eh, akpe na wò, enyi nenema. O, oh, mesɔ ma, enyi nenema la. Enyo vɔ, mmaɖui. Wole tɔxɔe ɖe, evivi.

Mama. Ke le nye toklɔ katã megbea, le kpɔtɔ kplɔ ɖetugbui aɖabatɔ ma ɖokoea? Hikena. Mama, taflatse, ẽ, taflatse. Ẽ, Hikena. Taflatse, mama, nye mele tukala dim o, ẽ, ɖe si. Ke, ataviwo ƒe kesinɔmu siwo katã wòtsɔ na wòa, le dzi la vɔ̃ ɖe ɖetugbui ma ma. Ẽ, esie ɖetugbui bubuwo le dua me le lãmesẽ me nyi ɖe la ɖea? Ẽ, Hikena. Mama, taflatse, nu tsi kɔ nam fifi la yi ŋutɔ. Nye mele tukala gbogbo siwo dim o. Nu si mehiã nye ŋutifafa. Yi ke na makpɔ ŋutifafa le kɔƒe sia me o. Makpɔ ŋutifafa le aƒe sia me va se ɖe esime ele awɔ nusi megblɔ na woa? Ŋkatɔ wònye le fu ɖem na wò koŋ hã? Medo gbe na mi todzinɔlawo. Metsɔ Dziƒofiaɖuƒea ƒe gbedoɖame va na mi. Ŋkɔnyee nye Pastor Bubutɔ Agbekpɔnu. Tso Assemblee de Dieu ƒe hamea me. Afi sia afi sie Mawu ƒe Nya lia, katutu vana. Le Mawu ƒe ŋkumea, ʋuʋukpɔkpɔ li, ablɔɖi li, katutu le dɔléle ƒomevi ɖe sia ɖe si me. Gatsutsu le vifudo si me. Gatsutsu le gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe ɣlia si me. Nyemenya nu si me to mi le fifi la yio, dadanye kple fofonyo, gake nɔnɔme aɖeke mesesẽ alo gugli sɔgbɔ ne nye Mawu bena mate ŋu wɔ. Nukunu ƒe Mawu ye wònye. Mawu si ne ma tsiaƒua me teƒe eve, eye wòna eƒe dukɔa to me va yi. Mawu ma ƒe nya gblɔm mele na mi. Woka tutu ƒe ɣeyiɣia va ɖo. Ame sia ame si nele to ɖom fifi la ya, wò vovo ƒe ɣeyiɣi su. Ka tutu nege ɖe wò agbe me. Nɔnɔme sesẽ ɖe sia ɖe si me tom nèlia, mele gbe ɖem fifi lae, bena. La kpɔ katsutsutsua si me mele nu xlɔ̃m mia todzinɔla ɖe sia ɖe bena miava do go kple mí le Yesu kɔme ƒe Asamble Dodzoea me. Ne miva ɖo Dabara Kɔdzi ƒe Kɔledzia me koa, mibiɔ ame sia ame be yewoɖo ta Yesu kɔme ƒe Asamble Dodzoea. Kpɔa míake ɖe Mawu ƒe amesiamina ŋuti le afima. Mawu neyra mi. Fiẽ sia fiẽe koa gbedodoɖa nɔna kpea me. Mawu neyra mi kaka mianɔ mɔ kpɔm na mi. Miaƒe pastor bubutɔ agbe kpɔ nu ƒe ŋkɔ nyi sia mi se. Aƒetɔ la nene kple mi. Eemm. Pastor, egbea ƒe ga aɖe mea, mese wogbeƒãɖeɖe aɖe le dzidzi ƒe nyasemɔ dzi. Esi menɔ nya semea, dzideƒo su asinye, eya ta medi be mava kpɔ wò. Wòe zɔ va. Nya wòdɔ ɖe dzinye ŋutɔ, eya tae meva gbɔwò ɖo. Nɔvinye. Wòe zɔ va gbɔnye. Akpe na wò kaka Pastor. Ŋlɔŋlɔ kɔkɔea gblɔ bena ame dzɔdzɔe ƒe afɔa, Mawu ƒe gbɔgbɔ ŋutɔe dzɔna mɔ nɛ. Eye meka ɖe edzi bena Mawu ma tutu ye dzɔ mɔ nɔ bena wò nèva tsɔtsi sia me. Wòe zɔ va zi ɖeka ke. Akpe na wò kaka Pastor. Nɔvinye, gbɔgbɔ le gbɔgblɔm nam bena kuxi aɖe li. Kuxi aɖe si le fu ɖem nɔm sɔgbɔ le kaka eme me. Gake nu si nye kuxi ma, yi koe gbɔgbɔ mele ɖeɖem le nye fiɔ nyuie ɖe o. Brɔda. Gake mekã ɖe dzi na wò. Bena Mawu si subɔm míelea, dzo bibi ye wònye. Enye Mawu si nenɛ le blema, le fifi me, kaka tsɔ yi ɖe mavɔmavɔ. Enye Mawu si metrɔ na o. Esi nèva goa, kpɔe ko bena yi ƒe kuxiwo katã wokpɔ ŋuɖoɖo. Amen, Pastor. Amen. Nekpɔa pastor, xɔlɔnye veve aɖe tsaka le susu me. Gletri ʋe aɖo de megbe na nye mɔzɔzɔa, pastor ɖetugbui sia nɔ sesĩ ɖe. Gake esi metrɔ gbɔ va tso nye mɔzɔzɔa, wogblɔ nam bena edza ɖa ba. O Yesu Kristo! Pastor, nye dzitsinya gblɔ nam bena nane koko menɔ anyi nyuiɖe o. Hmm, nu sia tae meva afi sia ɖo pastor medi be Mawu aɖe zɔ le eƒe agbe me. Ema aleke woyɔna wò ɖo? Ikena woyɔnam pastor. Brother Ikena, ɛɛ pastor. Fotoawoe nye ame siwo newɔ nu sia. Gake tukaɖa meli o, afi kae wole sisi lae? Pastor, enɔna afi sia afi, vevitɔa le asime. Taflatse, Ɖe nàte wò ɖoɖo akplɔe va afisia? Tsã ɖe Pastor mate wò ɖoɖo míakplɔe va? Enyo. Mana brɔɖa ɖeka si tso tsɔtsi sia mea wòakplɔ ɖo. La te ɖe dzam bubu akpe ɖe mia ŋu ale bena miate kplɔe va. Enyo. Taflatse, Wɔ wò ŋutete ɖe sia ɖe ne nàkplɔe va tsɔtsi sia me. Migavɔ̃, Pastor. Manɔ mia lalam. Enyo mesi, Pastor. Brɔɖa Ikenna, Meka kuxi ɖe sia ɖe si wòanye o. Esi mee nèka wò afɔ le tsɔtsi sia mea? Mam la nu ɖoɖo koe me kale si wa no. Amen. Amen. Mam ne yira. mísu taflatsɛ mele kuku gã aɖe nɔ ele be nakplɔ ɖo mí afia ɖe misia ɛn misia ɖe wonyo na ta ye mele kuku na wò la ɛn bebe kplɔ ɖo la ɛn va va ne míadzo misia.

Medi be na miwo katã miake miaƒe nuwo ne miado gbe ɖa. Miyɔ gbɔgbɔ kɔkɔa ƒe dzo ne wòadidi va edzi ne wòawɔ miƒe nukunuwo. Mm. Gbedo ɖa, Aƒetɔ, migava wo ŋkume zi ɖeka ke le gblɔ le wo nya tso me bena, afi sia ame evea me sɔ wo fofo lea. Ɖeviwo na woaƒe titina, eye mí le wo ŋkume titi lae. Míedi bena nàdi va mía dome, ne nàɖe dɔ le mía dome, eye ame sia ame si nya gbɔna tso eƒe gbedoɖɔ me, ne wòakpɔ mevava le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ribo santoli ka ye kere kaka babababa, ribo sontoli kere ke ye tete tete. O Aƒetɔ, mele gbe dom ɖa eye mele wò ŋkɔ nyɔm ɖi lae bena.

Rigababarababababa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dabagbɔgbɔn do go le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Sebo ye kekeke re be setele. Ribabababa. Ɛɛ wotu mɔ ɖeka dzi va ƒoƒu. Gake ne miyɔ aƒetɔ la ƒe ŋkɔa, woatu mɔ mandre dzi asi adzo. Mimɔ sotoroko bababababa. Akpenɔ Yesu Kristo. Kekena Yesu akpena o. Akpenɔ aƒetɔ. Miso. Ɖe mi du dzesi ma. Oh, aleluya. Biabia ka ŋkume nye ma. Kafukafu kple bobue dze na. Ike na le gbɔva. Enu gbɔva o Yesu. Nuso. Nuso. Míaƒe mawu anukunu ƒe mawu ye wònye. Haleluya. Wòye megaxa nu ne sia ŋuti nya didi aɖe wònye megaxa nu kura o. Ezeti na be ne trɔ le sisi ɖe. Hallelujah. Oh, akpe na w'aƒetɔ. Pastor. Mawu ƒe dɔwɔnɛ nye sia eye wɔna eƒe nukunuwo le game dzi. Hallelujah. Amen. Meɖo taflatse ɖe nu sia nu ta. Menɔ nu ʋãm. Menɔ nu ʋãm ale gbegbe. Elabe Rebeka ɖo nu sia nu. Hmm. Rebeka ɖo nu sia nu si ye. Nya nyemeɖo o. Nyɔnu nyui aɖe wònye. Edzi nyo nɛ ale gbegbe. Edze tugbe tsɔ ŋu. Mm. Esimee medoe dzesi bena enɔ didi la dzi ŋutsuvi ne srɔ̃nya mebi dzi eye mete eƒe nya gbɔ titri. Vɔvɔ̃ ɖom. Bene eh, eh, eh, mabu ɖo ƒe xɔasisi le asinye le aƒe sia me. Esia ta ma dzo yi ɖe botɔ gbɔ. Eh, meyi hunɔ sẽŋu aɖe gbɔ eye mebla srɔ̃nye be wòalɔ nye ɖeka nye nya gbɔ. Mama! Eye megaɖee ƒe mo ɖa bena megaléna be na Nick kple eƒe ɖetugbivi o. Nuka? Eh, eh, me, menya le kpɔkpɔ na be manɔ kpɔ kpakple eƒe foa wa. Eye metrɔ yi nɔgã si nele nua ne ma gbɔ. Bene wi kple fua. Nuka mama le be. Hey! Mama. Hey! Shouting. Me be nuka. Hey! Enye ke de megbe na ame sɔ ma. Fua ɖe ba dzedzea. Eh. Kple susu bena megayi ɖe ablo tsi o. Mama nuka ta eh? Sɛrisi, nɔ nu sɔ kple ma, ne do dzɔ nu sɔ katã kple ma, ke dɔmɔ gbedzi nɔ yi ne nyira kpɔ alea. Ne gblẽ sɔ nye kple vi nyɔ dome na. Mama le nye kutɔ he mama nu kata. Mama nu kata. Mɔ nu sia be ma tsɔ vli mia ta he. Ɖe mi bia tso gbɔ be na vli mia ta. Nu kata. Mama. Mama. Family fɔ. Mama. Mama.

Oh, mama nu ke nye sia. Enu nu ma va. Mama.